Essalam Aleýkum YouTube daky dostlar hemmäňiz hoş geldiňiz bu gün alyňyzda bir dana telefon açýan bu telefony özüme aldym sizler bilen birlikde açýas görürs Munuň bahasylarynyň günbe-günden bahalary arzan bolýar, günbe-günden arzanly ýok, günbe-gün täze çykýar. Şu wagt siz bilen paýlaşaýyn diýdim, ýani alan närselerini hemişe paýlaşýan. Ozalky wideolarymda bir pleş paýlaşypdym, mundam telefon aldym. S9 Plus diýen Samsung-dan aldym. Ýagşy telefon özlerine. Oý ýakyna gelýos muny açýos birlikde. Bu ýerden Haýsy tarapdan açmaly? O. Bu şekilde e, närsesi çykdy. Samsung Galaxy S9 Plus diyor. Munuň içinde näme bar? Munda sim kart ýöne bulam gerenteleri we närseleri bu närseleri ulanamyz şekilde goýýas. Oh oh oh oh telefon çykdy bu ýerden telefon dostlar. Bu ýerde görüň

Telponyň içindäki närselerni kompýuter närseleri ötürip aljak bileňiz ýa bagşa näme işe ýarar ony meniň häli istifade edem ýok istifade etsem hökman nämeligini bileris soň ýene bir dana çykdy bul bolsa samsung gadymy samsung çaçkeleri muňa bolmaýar mana bu şekilde muny sokuyorsunuz sokandan soň samsung gadymy çaçkeler sokup çaç alýar bunu çykaryp goýýarys bu ýerden Ama Samsung köp bir bereketli yani zatlarynda. Bu yerde çaç geri var dostlar. Çaç geri bu şekilde. Ondan sonra nämesi var? Ho yine görün. Bunun içine çıkan nerselere gara. Bu çaç geri, çaç geri. Kulaklık göşeke. Oho bu sapar gulaklyk we şekilem köp ýagşy gidipdir dostlar. Garaň. Bir ýerden AK AKC gulaklygy. E, Bulam ýüpe meni şekille köp bir mylaýym. Güzel. Soň telpon hakynda düşünçelemi aýdaýyn sizlere bulam gulagyňyza haýsy ýagşy geler ýanak bolsa şuny öwürýärsiňiz şetäk şekilli bulany zaten bilýärsiňiz bagşy içinde näme bar bagşy içinde zat ýok dostlar ýane Hawa dostlar, indi telefony bir çalaň edin. Telefony ozalda men açypdym. Açyp ýane öz hasaplama girip hemmesini açdymam. Geldim howlukdy ýane, ýane bir närseler açmap özüm açdym. Açandan soň bulary ýene tekrardan muny ýerde goýdum-da, wideo doldum. Kagyzlaryny hala çyn alam ýok. Bir ýüzüniň kagyzyny aldym, ýeňsiniň kagyzyny almadym. Oň üçin ýana aýtmasyn biran dostlarymyz ýene hany şu şekilde diýip. Oň üçin Ýerden gurpuna çapylan-da.

Dokuz müň krunam dokuz ýüz ýuro bolu biler ýagny dokuz ýuro Afganystana men näbilsem kança boljak ýagny dokuz ýuro kança boljak özleriňiz hasaplap görüň bu telefonlar günbe gün arzanlar näme üçin täze täze telefon çyksa arzanlar ama şumakda arzan däl men iPhone on aljakdym bunda Samsung bu Samsung S dokuz plus aldym näme üçin aldym diýse iPhone şunça boldy iPhone on Şunça şunça. Sýužet kiçi bolany üçin biraz sýužet ketesini ýagşy görýän, biraz näme diýýin. Köp bir oýun näçeler bolsun ýa wideo görseler köp bir ýagşy bolar diýip muny aldym. iPhone almaly bilýärdim. iPhone almadan waz geçdim. Ýagşy telefon iPhone-da ýagşy telefon ýaman diýmän birden-de syndirmäýin. Amma Muny hoşuma geldi. Hoşuma gelen närseni aldymda. O dostlar, wideowy şu ýerde bitirýän köp köp öňürtmäýin. Köp sizlere paýlaşaýyn diýdim bu barada. Sizler näme düşünýärsiňiz? 900 900 euro degerme. Indi sizler aýdarsyňyz da 900 euro aly näme üçin berdiňiz pula? Ya gerçekten Böyle bir telefon gerekli diyip aldym. Indi sizler bu yerde biran dostlarymyz düşünen bolar, biran gep aydan bolarsynyz, ya Ali name üçin bu munça pul berip alyp bu telefony körketiyor. Men aytjagym haysy närse gymmat bolsun zat dälde, göwnüňize, hoşuňyza gelen närseni alyň hemişe. Aypon diyip ad uçmadym.

Ama bir begenmedik närselerim bar, munam aýdyp öteyim. Şol gyralara köp bir video göremtrak gyraltgy bar. Bir dana poçta, bir poçta saklamasaňyz hiç bolmaýar, döwüler gyralary. Köp ýitiýat etmeseňiz bolmaýar, hemme telefony ýitiýat etmeseňiz bolmaýar. Bilýärsiňiz ýaly. Ýeter ki janyňyz sag bolsun. Elbetde mende pul bardyr muny aldym bir durusdyr pul alaýyn diýip öýdüm. Şaha çenli men bir durusdyr pul alam ýokdym. Ýani durus telefon ýokdy. Ýani telefonym şu wagtda dolup oturan dostum şu wagtda uýdy dolup oty. Men uýdymy? Şu tel o telefony dolup oty. Şu wagt tel ok telefon kamerasam ýani ýagşy. Men näme üçin biraz ýutubda uýdy doljak bolýan. Ýutupda biran ýerde kamera rusgat beren ýoklar doslar biran ýerler bar bilen kamera içir ötürä uropak kişilerde rusgat beren ýok biran ýerler kamera jaýlarda oň üçin şölerde ýa ýeňsi kamera bilen ýa arka kamera bilen blug şekilde wideo doljak uropany faransa her ýerini gezip bara sizlere ýutuba wideo doljak hem munda dolan hem kamerada dolan hemmesde dolan haýsy ýeri bolsa. Boneter ýutub kanal begenin abone boluň dostlaryňyzy bilen çagyryň hemmäňiz dostlaryňyz dostlar sag boluň saglykda ýaşaň ämri uzakda hudaý ýaryňyz bolsun.